Bismillah Alhamdulillahi Wassalaatu Wassalaamu Ala Rasuulillahi Sallallahu Alayhi Wasallam Waba'ad Obboleen Assalaamu Alaykum Warahmatullahi Wabarakaatuhu Obboleen kee bakkuma jirtanitti nageenya Rabbi Subhaanahu Wa Ta'aala isin haa dhaqqabu jechaa Insha Allahu Ta'aala dhaamsa gabaabaa waliif dhaamna guyyootiin nuti amma keessatti arkamnu kan jalqabnee keessatti arkamnu Guyyooti caaloomina qabu guyyooti kurnan duraa Dhul-Hijjaa keessatti arkamna. Guyyootiin kurnan kun guyyooti Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa caaloomina mataa isaanii godheefii Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dalagaan kheyrii keessatti akka dacha dachaa nuuf taatu nuu godhe irraahi. Ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam hadiisa Ibnu Abbaas gabaasu keessatti akkana nuun ja'a maa min ayyaam al-amalu saalihu

irra caalaa tahu malee hin taane jaa ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam guyyootii kurnan zulhijjaa amma seenne kana keessatti dalagaan khayriidhaa nuti kan dalaynu rabbii biratti subhaanahu wa ta'aalaa jaalatamtuudha rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa ni jaalata dalagaa yeroo biraa dalaginurra Qaaluu yaa Rasuula Allaah Yaa Rasuula Rabbii ja'anii gaafataniin Walal jihaadu fii sabiili Allaahi Yaa Ergamaa Rabbii jihaanni karaa Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa keessatti duuluun karaa Rabbii keessatti du'urrallee yeroo biraa kan karaa Rabbii keessatti duulle kan guyyaa kana keessa khayrii dalagamtu ni caalaa hii ja'anii gaafataniin Ergamaa Rabbii alayhi salaatu wassalaam

Gurbaa gartee lubbuu isaatii fi qabeenya isaatii fi waan qabu hundaanu karaa Rabbi subhaanahu wa ta'aala keessatti duulee karaa Rabbi keessatti achumaan hafe lubbuu isaatiinis hin deebine qabeenya isaatiinis hin deebine yoonifi namticha kana tahe malee abbaan tokkoohu khayrii guyyaa kurnan kana dalagamtu hin- wanni caalaa hin jiru jaa ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam duba obboleeyyan kiyya guyyootiin kurnan kunii gartee guyyooti dalagaan khayrii keessatti dacha dachaa taatu nuti hundinuu irraa faayidahuu qabnaa jechuu obboleeyyan kiyya maaliif yeroo hedduudha namni gartee nama gorsu sheekan keenya akkasuma immoo khuxbaalee irratti akkasuma immoo gorsi nuti dhageenyu hundinuu waan yeroodhaan wal qabatu maaliif tahe Maaliif hoggani fi zulhijjaan dhufe waan zulhijjaan caaloomina inni qabdu maaliif haasawuun barbaachise? Hoggani fi ramadaanni dhufe maaliif waa'ee ramadaanaa haasawuun barbaachise? Obboleeyyan kiyya kan duraati li'annahu umrii teenyaatu gabaabduudha. Umriin teenya ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam akka nuuf himetti gartee umriin ummata kiyyaa 60 irraa hanqa 70 ti nun jee ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Khayrii amata 70 keessa dalagatte. Khayrii amata 60 keessa dalagatteen Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa bira dhaabbannee guyyaa qiyaamaa mizaana gubbatti mazzanamuuf teenyaa jechuudha. Ummata nu dura dabre kan umrii dheeraa jiraachuu turan ummata nabi Nuuh faa ummata qawmii Thamuud Aad faa Ummata umrii amata kumaatamaan lakkaawamtu ummata jiraate wajjiin guyyaa qiyaamaa miizaanuma tokkorra waliin dhaabbachuuf teenya. Nuti umriin teenya xiqqishu hoggas dalagaan teenya xiqqoo taati jechuu. Tanaafi Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa mawsima gartee hiree gartee dalagaan khayrii keessatti dacha dachaa nuuf taatee Ummata nu dura umrii qabu saniin wal qixxaannee akka isaan wajjin wal dorgomnuuf Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa caalommina kana nuuf godhe jechuu obboleeyyan kiyya. Tanaaf wanni irraa wal yaadachiisuun nu barbaachises. Tanaafuu obboleeyyan kiyya hireedhaa jechuu kan duraati. Kan lammaffaati ammalleen wanni amma amma irraa wal yaadachiisuun nu barbaachiseef akka garma Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa dhiyaannuufi akka gartee of yaadannee waan irra jirru of gamaaggamnee gama rabbi subhaanahu wa ta'ala deebinu fi duba obboleeyyan kiyya caalumina guyyaan kurnan kun qaburraa kurnan dhulhijjaa amma keessa jirru kun qaburraa kan ka'e rabbiin subhaanahu wa ta'ala qur'aana isaa keessatti ittiin kakate duba obboleeyyan kiyya maal ja'a rabbiin subhaanahu wa ta'ala guddatee ol tahe walfajri walayaalin cashir bariisaa ganamaatiin kakadhe akkasuma immoo halkan kurnan dhulhijjaa sanin kakadhe nuun jaa rabbiin subhaanahu wa ta'aala rabbiin waan uume takkaan hogganife kakatu wanni nu garsiisu jaan ulamaa'iin akka wanni suni rabbi biratti subhaanahu wa ta'aala bakka qabdu darajaa guddoo qabdu nu garsiisaa nuun jaan duba baleeyyan kiyya rabbiin subhaanahu wa ta'aala guyyootii kurnan kana ittiin kakatee jechuu guyyootii kurnan kana keessa maaltu dalagama maal dalaguu qabna hoo kan duraati guyyootii kurnan kana keessa namni rabbiin subhaanahu wa ta'aala isaaf laaffise guyyaa sagal irraa soommanuu qabaa jechuu guyyaa sagal irraa soommanuu qabna Guyyootii kana soommanuun mataa isatti sunnaa tahee osoo nifi hin taane mataa isatti sunnaa tahee osoo nifi hin taane waan soommanni rabbii biratti subhaanahu wa ta'ala darajaa guddoo qabuufi ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam akkana nun jaha man saama yawman fi sabiilillaahi baacada allaahu wajhahu ani naari sabciina khariifan Namni guyyaa tokko karaa Rabbiitti subhaanahu wa ta'aalaa karaa Rabbii keessa soommane Rabbiif jecha namni guyyaa tokko soommane agabuu oole Rabbiin subhaanahu wa ta'aala fuula isaa ibidda jahannama irraa fageessa. Amna gartee namni amata kuma torbaatam deemu fuula isaatiif ibidda jahannam adda fageessaan hundaa ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Kuni nama guyyaa tokko soommane. kuni nama guyya tokko dhulhijjaa keessa soommane osooniif hin taane guyyaa biraa soommane maalayyaa namni hogganii fi dhulhijjaan kun rabbiratti rabbii biratti subhaanahu wa ta'ala jaalatamaa ta'e guyyooti jaalatamaa kana namni rabbii subhaanahu wa ta'ala soommane hoo darajaan inni arkatu guddoodha jechuu tanaafuu namni rabbii subhaanahu wa ta'ala isaaf laaffise guyyaa saglan kana irraa soommanuudha qaba jechuu keessattuu keessattuu Namni isaaf hin mijjaahin soommanu guyyaa sagalaffaa guyyaa yawmu arafaa guyyaa guddaa san namni hundinuu soommanuudha qabna obboleeyyan kiyya. Maaliif jennaan guyyaan sagalaffaa suni guyyaa arafaati guyyaa warri hajjii warri hujjaajootaa bakka arafaa san dhaabbatu.

Ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam soommana guyyaa Arafaa san soommanuu Rabbitti subhaanahu wa ta'ala niin herregadha Rabbii kiyya irratti niin herregadha akka dilii amata dabartee fi dilii amata dhuftu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala itti naaf dhiisun Rabbii kiyya irratti herregadha jaa duba guyyaa san soommanuun guyyaa sagalaffaa san soommanuun Rabbiin dilii amata lamaa kan dabartee fi kan dhuftu akka nuuf dhiisu nu godhaa jechuu duba obboleeyyan kiyya guyyaa sagalaffaa keessattuu haa sommanu kan biraati guyyaa kurnan kana keessa wanni dalagamu hajjiidha namni rabbi subhaanahu wa ta'aalaa isaaf laaffise arkaana islaamaa guddoo arkaana shanan keessaa arkaana guddaa tokko hajji namni rabbi subhaanahu wa ta'aalaa dandeettii qabeenyaatii fi akkasuma immoo dandeettii humnaallee isaaf kenne guyyoota kurnan kana keessa gartee hajjii godhuutu isarraa eegamaa jechuudha. Akkasuma immoo guyyootii kana keessa wanni godhuu nurraa eegamu zikrii heddummeessuudha. Ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam wa khayru maa qultu ana wan nabiyyiina min qabli irra caalaa wanni gartee anaa fi anbiyoonni na dura dabranilleen jenne guyyaa arafaa san ja'a. Ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam laa ilaaha illallah wahdahu laa shariika lahu

Hadiisa biraa keessatti akkana nuun jaa namni laa ilaaha illa Allah wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa alaa kulli shay'in qadiir namni zikrii tana je'e guyyatti hoggu dhibba takka je'e rabbiin dilii dhibba takka irraa haqa darajaa dhibba takka ol fuudhaan akkasuma immoo khayrii dhibba takka isaaf galmeessa akkasuma immoo guyyaa san keessa sheyxaana irraa dahoo isaaf taati, akkasuma immoo namni guyyaa san keessa isarra khayrii dalage Rabbi biratti subhaanahu wa ta'aalaa hin jiru nama akka isaa je'e malee jaa ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Tanaaf obboleeyyan kiyya gartee dhikri tana heddummeessuudha qabna guyyootii kana keessa. Akkasuma immoo guyyootii kana keessa wanni dalaguun haraam tahu maali obboleeyyan kiyya? Guyyootii kurnan Zulhijjaa kana keessa wanni haraam ta'u kan duraati guyyaa kurnaffaa san soomanuudha. Ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam guyyootii ciidaa lameen soomanuu gartee haraam nurratti godhee jechuudha. Guyyaan kurnaffaadha guyyaa ciidul adhaa guyyaa gartee Rabbii subhaanahu wa ta'aalaa Rabbiif jecha qallee nutilleen irraa nyaannee miskiinallee nyaachifnu waan ta'eef guyyaa sun soomanuun hin barbaachisu waan guyyaa ciidaa yoomu akliin wa shurbiin wadhikri lillaahi ta'aalaa waan ta'eef jechu guyyaa nyaataa fi dhugaati akkasuma immoo guyyaa rabbi keessatti guddifnu waan ta'eef soomana guyyaa sanarraa of dhoorkuutu nurraa eegama obboleeyyan kiyya guyyaan kurnan zulhijjaadha caaloominni ni qabaatu gabaabdumatti kana fakkaata gartee warra waan dhagee fayyadamu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa nu haa godhu warra guyyaa kurnan kana keessa gama rabbi subhaanahu wa ta'aalaa dhiyaatee caalomina guyyaa kana qabu warra milkaa'u rabbiin nu haa godhu kullu caamin wa antum bikhayrin taqabbal allahu minna wa minkum saalih al'acmaal rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa dhukkuba ammaan tana harkaanu qabu kan hajjii teenya kacbaa teenya illee nurraa cufe tanas rabbiin nurraa haa kaasu balaa hunda rabbiin nurraa haa kaasu dhukkubsataa keenya rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa guyyooti kana keessa nuuf haa fayyisu warra fuula rabbii jiran